Nai hrawng i ceih a tong ngaimi cu kan innpa Myanmar ram mipi cozah thar rianṭuan ot ai timkami ralkap nih hramhram i an chuh military kop kong hi a si. February ni khat i thil a cangmi cozah chuhnak ahhin NLD hruaitu Pi Aung San Suu Kyi le a hruaimi MP tamlak hren an si hna i Cu lengah kumkhua chung caah tiin ralkap nih ram pum ah state of emergency an thanh. Mah hi a sullam cu cozah taktak um loin lakhruak cozah an dirh tinak khi a va si. Mah hnuah cun i thim ṭhannak democratic election a um lai tiin bia an chiahta i a liamcia caan zoh i ralkap cawlcanghnak zoh tikah Ralkap nih hin an chimmi hi an zul lai maw ti hi zumh awk a har ngai. A voihnihnak ding ca i tinhmi kum thonghnih le kum kul November thla ah khan NLD hi fiang tein thim an si i teinak nganpi an hmuh. Parliament Assembly of the Union ṭhutnak ah Ṭhutnak zali sawm sarih le paruk ah ṭhutnak zathum le sawmkua le pasarih tiang bak an lak khawh. Kum thong hnih le kum hleinga nak hmanh khan tutan thimnak ah hin an ṭhawng deuh rih. Hi thimnak ah hin Anmah le an miphun min bunh ethnic base in party zeimawzat nih anmah le state le region kip Rakhine, Haiti, Kachin, Karen, Chin State le a dang hna ah an cuh ve hna. Hi minority party hna pawl nih hin NLD hruainak tangah miphun hme deuh hna cu zawnruahnak le Kawlram ah remdaihnak le a dang hna ah rianṭuan a tlawm tuk ah an ruah. Hi lio ahhin NLD party a tei khotu party dang belte an um lo. Kum thong hnih le kum kul thimnak hi an ruahnak leng i a sungmi Union Solidarity Development Party, USDP, hna nih cun A hmaan lomi meethlaknak voterfrauh a um tiin an cohlang duh lo i ralkap bawizik Min Aung Hlaing nih civil cozah hrawhnak khi tuah lo awk a ṭha lomi thil tiin thiam ai coter ve. Vawleicung cozah kip a hleiin khuathlanglei ram pawl nih fak ngaiin an mawhchiat. Burma ti i theihmi hi meepung kan zoh a si ahcun India nichuahlei he ramri sau tak a ngeimi Mizofa hna thlang kan rak tlaknak hmun le tuni tiangi umnak a si. Kum thongkhat le zakua le sawmthum pasarih ah Mirang British India sinin a rak chuak i kum thongkhat le zakua le sawm li riat ah ram khat sinak sovereign nation state si dingin Independent a phuan i hiti i ramthar a vun si ve hnu ahhin civil cozah caan zeimawzat a rak dir i mipi thimmi u nu cu Prime Minister a rak si. Kum thongkhat le zakual sawmruk le pahnih ah General Ni Win nih ralkap thazaang in nawlngeihnak cu a rak chuh i ralkap cozah kum kul le kum riat chung bak Burmese Way to Socialism timi cu a kalpi i kum thongkhat le zakua le sawmriat le pariat ah ramchung buainak fak ngaingai a rak tlung. Ramchung ka kip ah mipi nih ralkap cozah duhlonak le General nih uinn a rian chuahtak dingin an rak nuar i ram dai lo le ram harsa cia si fawn. Mah lio buainak daihter dingin ralkap pawl cawlcanghnak chiava taktakmi nih cun refugee tamlak i chap in kan unau Chinmi lak zongah Aung San Suu Kyi lei ṭang Democracy a duhtu minung zeimawzat cu Mizoram zong ah an vun zaam ve ti kan theih ko khah. Mah hi kum lila ah hin ralkap nih cun zulhphung thar dirh dingin tlawmpal an vun i remh deuh i State Law and Order Restoration Council SLORC timi min put in ni un nawl ngeihnak chiava takmi cu an vun thlen i Kum thongkhat le zakuai sawmkua le pasarih ah SLORC cu State Peace and Development Council SPDC tiin thlen ṭhan a si. Democracy a duhtu hna nih suci he lungdong lo tein le harnak tampi ing buin tha chua hmanh hna seh law Kum thong hnih le kum hleikhat tiang ralkap nih hin nawlngeihnak le hruaitu sinak an tlaih. Kum thong hnih le kum riat ah an duhning tein phunglam thar Constitution ralkap nawlngeihnak tlau kho ti lo ding cu an suai i Mah cu he kalṭi in muansam in mipi cozah nawlngeihnak cu dirhte an i tim. Kum thonghnih le kum hleikhat in kum thonghnih le kum hleinga ah democracy khuadei cu i thawk in i lehthalnak transition cu a hung phan i kum thonghnih le kum hleinga ram pumpi thimnak ahcun mipi cozah cu dirh a vun si ve cang. Hi chungah hin ramzai mawzat ai rem i political prisoner ramkhel ruangah thongtla luatnak pek an si. Media lei zong zalonnak an pek ṭhan an vun si i ram pumah Human Rights Commission dirh a si. Ei le din lei zongah foreign investment tampi a karh caah An vun hrangchaw ngaingai cang. Minung nunnak zong cu hlan nakin a zalong tuk cang. Ruahchannak tampi he vawleipi nih an chonh cang lioah kum thonghnih le kum kul le kum khat ah hi bantuk hin thil a hung cang ṭhan. Burma hi kum thongkhat le zakua le sawmkua le pasarih khan Asia nichuahlei ASEAN member ah an rak luh ve. ASEAN ram pawl hi chaw le caholnak ah ram ṭhangcho ngaingai an si. Tuluk he an i pehtlaihnak pawl ah khin an buai pah ngawt hna. Cold War chan lio Soviet Union a kehkuai hlan ah khan cun India nih hin khuachaklei hi a rak hoi in a rak luat bal lo. Khuachaklei ram pawl zong nih hin USSR hawiṭha ah an ruah caah an rak chawn ve lem lo. Sihmanhsehlaw kum thongkhat le zakua le sawmkua le pakhat thok khan India Prime Minister Narasimha Rao hruainak tangah Look East Policy kum thonghnih le kum hleili ah Act East tiah an thlen timi cu ralkap Hram kalpi hram an rak thawk. India nih hin Asian ram pawl a hlei in Indonesia, Malaysia, Singapore hei ti pawl hi rili in chawleh chawhawlnak a kalpi kho ko nain mainland Southeast Asia lut taktak ding cun lamdang hawl a hau ti a theih i Kawlram Burma cu Mah cu lamluhnak cem le a hleithlak a si ti kha fiang tein a hmuhmi a si. Cun India cozah lung a mihtertu bik le an ruah cemmi pakhat cu India tlangcung tapung pawl Kawlram he an ramri i a ummi pawl ṭhek le ṭhawl a si. Hika hrawng ramri ahhin Nahkah tapung, Mizo tapung, Meitei tapung, Assamese patung, Assamese tapung, Bodo tapung le a dang tampi nih cawlcanghnak ah an hman cemnak hmun a si. Bangladesh le India-Burma ram thum an i rinak zawn hi Ritnak sii le meithal a thli zuarnak hmunpi a si. India tlangcungmi an umnak a hlat ruangah hin sau ngai theih le zohkhenh an si hna lo. Ei le din, lam le sul le ṭhanchonak ah an niam ngaingai rih. Cozah policy a suaitu hna nih cun ASEAN ram pawl he i pehter i Burma cu lampi ah hman i mah cuticun An ṭhanchonak tuakpiak cu an i tinhmi a si. Look East policy kalpi a vun si hnu cun cu hla nih an lungput zong a vun i thleng ve ceumau. Burma ah ralkap nih nawlngeihnak an lak chung ahhin Tuluk he an i pehtlaihnak a fek manh ngai i A lor zong an lor ngaingai. India ram pawngte ah Communist cozah nih bia le thawngpang a vun ngeih tawnmi le Burma ralkap general pawl he an i pehtlaih ning le an ram chung i ṭhanchonak phunphun i Tuluk nih hmunhma a vun ngeihnak nih cun India hruaitu pawl um a nuamhter ti lo i Cu ruangah Aung San Suh Kyi a zaangfahtu ram si hmanh sehlaw India nih hin Burma ralkap he i pehtlaih nak a tuah ve i civil cozah a um hlanpi khan security, infrastructive, trade le military hna ah rianṭuanṭinak zeimawzat a rak ngeihpi cang. Kawl ralkap Tatmadaw lei zong nih hin Tuluk kuttang lawng i um hi an rak duh ziar lem lo i Tuluk he i hawikom bu i India chawnhbiak le rianṭuanṭi cu an rak el ve naisai lo i anmah miaknak ding tuak cia in. i chawnhbiak le i vehveihnak an ngeihpi peng ve. Kannih Mizo le Chinmi ca zongah sullam a ngei ngaimi cu kum thongkhat le zakua le sawmkua le pali i an minthut Border Trade Agreement ramri neih kilometer hleiruk area i zalong te i i chawh le vah khawhnak Kan ngeihmi te hna: Lawngtlai le Sitwi i Tinbaw i khual tlawnnak ding Kaladan Multi-Modal Transport Project pinah rih le tidim kar lampi cawh hei ti pawl hna hi kan theihmi minlang an si lai dah. Hi pinah hin Burma ram chungah hin tuah cangmi le tuah te lai dingmi le tuah cuahmahmi tampi a ngei rih. Civil cozah a fekmi dirh cu saduhthah nganbik sihmanhsehlaw Burma, Tatmadaw le India nih hin zeimawzat pehtlaihnak an rak ngeih cang caah hin India External Affairs Ministry zong biachim ai ralring ngaingai. US, UK le Europe ramdang bantuk Inn fak in fak takin a mawhchiat ngam rih lo. Ramri i kan i pehtlaihnak le i herhnak ruangah hin a sining zoh in i chir lo dingin cawlcangh ai tim. Burma le Mizo hna Zofa pawl hi Kanmah duh ruang si loin ramhnih ah khua kan sa hna. Chinmi nih General Aung San tangah thongkhat zakua le sawmli pariat ah Pangrong Agreement Burma ah kan i tel ve tinak min an rak thut lioah kannih Mizo belte cu Assam ram chungin India ah kan lut ve. Ṭio tiva cungah ai dawnmi Bailey Bridge khi India le Burma International boundary chinchiahnak sihmanhsehlaw pi le pu chan in ramri ngaingai a ngei lomi Mirang pennak nih a kan hren bia a si. Ṭiochak le ṭiothlang tiin kan pipu hna kha rak i ṭhen hmanhsehlaw ramdang, foreign, citizenship dang, visa, document a dang veve kan ngeihmi hna hi kan duh ruangah kan siammi a si lo i cucaah tuni tiangah hin ramri lonh i i lenkai le kan herh kan chambaumi i hlam le i chawhvah hna hi Delhi le Nepido nih hin sian lo a ngah lo. Cu lio ahcun a tak i ramri khammi ruang ahcun kan lungchung zongah ramri duhsah in a rak i siam ve i Mizoram zongah Chin unau hna nih harnak an tong ṭheo tawn. Political ning hmaan lo ruangah mi nih nunnomhnak duh in ral a zaam tawn i mah hi duhthimmi thil a si lo i Mizo pawl hi democracy ram lei ah kan i benh caah kan van a ṭha ngaingai i kum thongkhat le za kul le sawmriat paruk Peace Accord sinin remhdehnak kan ngei i India ram ah cathiam ah kan lang i Human Development Index zongah tlangcungmi state in result ṭha bik kan si. Kan innpa Burma ram hi ram zalong, ram ṭhangcho le mipi cozah nak sisehlaw ai miakcem ding zong kan si hna. Technology ruangah cu hlan nakcun kan innpa ram kong hna hlat le theih kan i zuam hna i Kawlram kan theih ning le hmuh ning zong ai thleng ngai cang. Atu lio thawngpang ṭhalo ruangah hin ralkap nih nam na in maw fak tukin tuahto sual hna sehlaw kan unau Chinmi hna hi India cozah nih hin sipesial in a vun zoh hlei lai lo i, Mizoram cozah NGO le mipi nih kan rak zoh a hau lai. Delhi lei zongah hin refugee sinak hmanh ngei huaha loin UNHCR humhimnak tangah khua A sami zaangfak zeimawzat an um i nai i tuahmi Citizenship Amendment Act two-thousand-nineteen an passmi ah khan Burma hi ai tel lo i India nih hin a dang in refugee law hman a ngei fawn lo i Hi bantuk karlak ah an dirhmun a um caah hin Mizoram cozah zong nih hin timhlamhnak ṭha te he Chin State le Sagaing Region le kaa dang in a rak zammi khualkong ah Champhai, Saiha le Lawngtlai hna ah felfai tein rak zohkhenh le rak don kha a ṭha i Delhi lei cozah zong hi Hi kongah chawnhbiak zong a herh ngaingai lai. Laimi minung thong zeimawzat khua a sa liomi zong an ram lei i tlun a ngamh rih lomi le a ṭihmi zong thildang ruang zongah an umnak khua le sang cio nih theihthiamnak nganpi ngeih zong a biapi tuk lai. Hmurka pinah YMA Khrihfabu Sangchung khuabawi hna zong nih atu lio hi i zohkhenh caan a si ti thei buin Laimi hrangah Mizoram ah phan ding a um loh timi an langhternak a tak in a herh lai. Atu thil a cangmi ruangah hin India le Burma i pehtlaihnak hi cu tipi cun ai dang hlei in ai rawk hlei lai lo i ṭhanchonak le i pehtlaihnak Chawleh caholnak ah security ah thilri i cawk kongah harnak tampi a phak lo zum usih law. A hrambik ah kum hrafai bak Burma politic i thlennak nih a chuahpimi mipi nih democracy sullam an vun, an vun tep hnu hin kan i pehtlaihnak ah theipar ṭha ngai a ngei manh i India le Burma rammi sinak phung le lam nih kan ṭem ṭhawn hmanhsehlaw lam a ummi paohhawl i a chiacem ding zong ton khawh a si. Kan unaule caah dinhnak nuam i ṭhumhnak nuam si ding i kan rak i on hi a biapi bikmi a si. Kha vial kha CV Lalmalsawm i Center for Indo-Pacific Study JNU New Delhi nih a ṭialmi a si.